He nui ngā panonitanga kai te ara ake i te Tairāwhiti. E toru miriona tāra te nui o ngā koha i kohia kia ora ake ai ngā pānga o te huripari, he kanohi hou hoki kai te Rūnanga o Ngāti Porou. Kua hono mai tēnei wā ko te Kaikaunihera o te rohe o Tūranganui-ā-Kiwa ko Rhonda Tibble nō Ngāti Porou. Rhonda, tēnā tāua. Tēnā koe tūmama, kei te aha? Āe, kei te pērā tonu, kua roa nei mātou o Te Ao Mārama e whanga atu ki te tapu me te mana nui o ngā kupu ka makere i a koe. Heoi anō, te pātai tuatahi, ara ētahi mema mauroa o te poari o Te Rūnanga Nui o Ngāti Porou kua heke, pērā i a Tā Herewini Parata. Nā, he kanohi hou, he reo hou kua tohua e te iwi, tēnā āta whakamārama mai.
Ae, tēnā koe Tūmama, he tika tonu, um, kua mau roa a Tā Herewini mā me tō, me te reanga i whakapiki atu i tōna taha, uh, tekau mā, tekau mā rua tau, ko tēnei te tau tekau mā toru mō tā, tā mātou, um, PGSE. Nā reira, um, he nui te mihi atu ki tērā reanga tahi a Tā Herewini, I mau mai i a mātou te Rūnanga o Ngāti Porou ki tēnei taiwhenua, ko te whakatupuranga tō mātou rūnanga nui. Hei te rua wiki, hei tērā atu wiki whakamutunga, ko te hui ā-tau mō te rūnanga nui, kāti ki reira anō hoki ka whakaara ake ngā māngai hou i pōtitia i roto i ngā pōtitanga o te rūnanga nui. Me te mea nei hoki, he kanohi hou ētahi, Ā, tokorua o rātou he kanohi tawhito, hoi anō, ā, tekau mā whā o rātou, ā, tekau mā rua he kanohi hau ki te tūranga nui o te rūnanga, ā, nui o Ngāti Porou. Ū.
Kai te hīkaka rānei pea koe ki te mahi tahi Te Kaunihera ki te Poari Hou, he kimi huarahi whakamua i Te Tai Rāwhiti i ngā take kua kitea, arā ngā raru poro rākau, koirā pea tētahi o ngā kaupapa mātua rawa kai te tihi o ngā whakaaro Te Tai Rāwhiti i tēnei wā.
Āe, tika tonu, kai te takiwā o te whā miriona tāra ā, kua tae mai ki roto te Tairāwhiti mō te tohatoha atu mō te whakatikatika me te whakapaipai i ngā taowhaowha o Poro Rākau, ā, rokohanga he wāhi hoki kei roto i tēnā tāhua moni, ā, he wāhanga ka wetekina hei kirimana ki roto i te rūnanga o Ngāti Porou hei awhitanga ki te whakatikatika, te whakapaipai a tātahi me ērā wāhi kua utaina me kī i te paru nui.
Kei hea te haepapa kai runga i ngā kamupene poro rākau o Te Tai Rāwhiti? Anei tātou e kite nei i ngā whakaahua o te hua o ngā mahi tope rākau, kani rākau ki Te Tai Rāwhiti. Kei hea ngā haepapatanga kai runga i ēnei kamupene? Ā, he kōrero nui tēnā kei roto i te ngākau me te mahau o te whakaaro o te tini o tātou e noho nei ki roto i Te Tai Rāwhiti. Koira te rongo kōrero i ngangau nei te ate e te tini o ngā kainoho o roto o Te Tai Rāwhiti. Hoi anō, ā, kei roto i te ture tēnā āhuatanga, me te āhuatanga tonu i roto i te kaupapa here e kōrero nei mō ngā whakamahinga o te whenua. ā, taiho ake i roto i ngā marama e heke mai nei, kia kite atu ka takoto pēwhea tērā āhuatanga, te haepapa ki runga i a wai, mā hea whakatika atu, tū atu i te homaitanga i ngā moni whakatika i ngā tāwhāwhā o Pororākau nei.
Tēnā kōrero mai i ngā koha nui ki te tarahiti āwhina i ngā mahi whakaora i ngā pānga kino o te hurupari. Tērā ngā kōrero a ētahi i āhua tōmuri i te taenga mai o te āwhinatanga, heoi anō mā te aha i te tuku i tētahi paku āwhinatanga ki a koutou o Te Tai Rāwhiti?
Tika tonu tāu ētahi ka tae tōmuri, engari kia āta kite atu te āwhina nui i tae mai ki a mātou Te Tai Rāwhiti i roto i tēnei tarahiti moni āwhina whai muri atu i te tukinga o te āwhā o Kāperiera. Me pēnei te kī, i tērā atu tau i roto i tēnei tāhua moni he rima tekau mā rima mano noiho. Kei reira, engari i tēnei tau i te āhuatanga i heipū ki a mātou, e heke nei ngā tāngata i homaingia ki te tata kō atu i te toru miriona tāra i tae mai ki roto i tērā ātaahua. He moni nui tērā hei āwhina i a tātou i roto i te pōharu whai muri mai i te tukinga o te āwhā nei. Nō reira, I mua tata i te mutunga o te marama o Hune i tae mai te rua miriona ira ono tāra ki waenga i a mātou Te Tai Rāwhiti, kua oti kē te tohatoha i ērā moni, me te mea nei hoki ko te nuinga o ngā moni i whakapaua ki runga i te 300 tāngata nā rātou i tonongia mai me kore ake he āwhina. Me te mea anō hoki ko tēnei tarahiti mō te tuku moni mō tēnei kaupapa i whakatūngia mō tēnei kaupapa ake, tahi, rua, ko te nuinga i whakapau ki aua tāngata kei roto i te āwhata o te rua me te toru i tukingia ō rātou kāinga. Mea nō mōku i te mea ko au te kaikaunihera hei whakakanohi i te wāri Māori i runga i tēnei taraiti. He rawe te kite atu ko ngā wāhanga e pā ana ki te ōritetanga ā, i eketia tērā e tika ana mō te hāpori Māori. Ki taku titiro, ā, ki roto o Teitanga Māhaki, Waipāoa, Te Karaka, Ā, e tika tonu i haere tōtika atu te moni ki aua tāngata i roto i ō rātou kāinga, kāre e taea he moni wāhi kē atu te āwhina atu i a rātou i roto i tēnei hinganga nui. Ko te pātai nui mēnā e rite ana te Tairāwhiti mō te hoki atu o te tini me te mano kia rongo i ngā hīhī o Tama-nui-te-rā i te wā o te raumati, kai te pēhea kua rite koutou o te Tairāwhiti mō tērā, mō te hokinga mai o te tini me te mano?
Me mōhio mai koe, tēnei rangi, hoof, werawera kē te kiri o raro, kaha kē atu a tama nui tēnei rā, haere atu ai ki waenga i aku whanaunga, te tini o rātou e amuamu ana mō te werawera o te rā. Hoino tēnā āhuatanga ko te tūmanako ki roto i Te Tai Rāwhiti, ā, kia nui tonu te hokihoki mai i ō mātou whanaunga, rātou e kīngi ana ko te kāinga tēnei a Te Tai Rāwhiti mō rātou. Tū atu i tērā, kei te wāhanga tonu o te umanga taupoi, nē, kei te kite atu ko te tūmanako kia tae mai ngā kaipuke kawe tangata, haramai ki konei ki te hararei, he aha hoki te painga mō tātou, pēnei e te RNV, Kia hoki mai ērā, he rawe hoki, nō te mea, ka piki te ōhanga i te tini o te tangata. E taea ana te kī, haruru tapuwae, ka ea. Ka ea. Koina tēhea. Āe, Rhonda, e rawe te whakarongo ki ngā kōrero, rawe tā, tā tāua wānanga i ngā kaupapa nui e pā ana ki Te Tai Rāwhiti. Kua pau katoa te puna ki a tāua, tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā māu.